Salam hormatly ildeşler, gadyrly dostlar, men Abdyrahman diýeji. Bir gysgarak gürrüň beresim gelýär. Men doktorada okan ugrum sungat taryhy. Şol sungat taryh derslerini berýän danyşgada şonda käbir gowy zatlara duş gelýänler. Türküň taryhy, türkmeniň taryhynda şony e, türkmen sähra diýe Irany görüp bolanok şolary. Şolar men arasynda bir gysgaja gürrüň berip aýtsam diýip özüm belki peýdam bolar diýip şony ýaldyrak bir niýetim bar. Şu gezek meselen eje sözi Eje aýdylýar-a biziň aramyzda. Eje diýemizde indi biziň ýomup durýa Irandaky türkmenleriň arasynda dädiň nenesi bolýar-da şu günki ulanyşy. Könekini aýdamak Emma Türkmenistanda eje diýeňde nene diýlişi ýaly bolýar. Şu wagtky durmuşda, şu ýagdaýda. Onda men Türkiýä gelemde görsem eje at kän dakylýar. Eje eje eje Eje diýeňde biziň de kellämize birinjiden şo gelýär türkmendäki eje gelýär da. Eje gelýär onsoň biziň öz şu wagt türkmenleriň arasynda eje diýip aýdylýar ýöne kimler şu at daklanlara aýdylýar da ejeň at daklana ejejan eje diýip aýdylýar. Aýtam çagalaram kä wagtda aýyp garyň at diýip halamaýanlaram bolýar. Muny ýaly ýagdaýlaram bolýar. Tersine görseň Türkiýede ony owadan at diýip gowy görýärler, gyzlaram gowy görýär muny görseň. Bir görseň ol manysy bizdäki many däl eken. Dälmiş bizdäki many. Oň manysy aslynda şol gadymda-da türk taryhynda sözlerde-de biziň şu diňe iki iki zada denk gelip bolýar. Hem eje, o şu wagt e, ulanyşymda ýene başga-da manysy barmyş. Başga manylary barmyş aslynda. Hem birisi şu wagtda häzir hem Türkiýede ulanyşy eje diýmek bir gözel gyz diýmekmiş özi. Gözel. Ondan öňem meleke diýmekmiş. Sultanyň hatyny. Şähbanu bolýar-da, zatda parsçada meleke owan ýaly at bolsa, elbetde gyzlar gowy görer. Şol üçin bu taýda kän dakylýan, Biziň türk belligiň arasynda bolsa başga manysy bolar. Bu bir tarap. Meselem şu wagt men size türk dil kurumyna şol e, sen Hindistan Türkiye bolýar da şu taýda manysyny hem görkezeýin size. Şu ýerde. Görün Ece ýazýar şu ýerde. Isim bir kiraliçe, meleke bolýar, ýa şähbanu bolýar-da. Ikinji güzel kadyn, hawa, gözel zenana bolýar bu ýerde. Soňra mysal-da beripdir, düýn sirkeçi, sirkeçi istasyonu, eee, istasyony görmelidiňiz diýýär, ejemiz geldi diýýär. Demek, eee, otap bir Dünýä Isgahy Sirkejini bir görmeliňiz diýýär, el tap bir meleke geldi diýýär. Şeýle bir mysal-da getirýär. Indi bu manyny alandan soňra şol e, biziň ugrumyzda sungat taryhy özünde zat dersler berýär-de, esatir diýilýär-de, ýa mitologiýa. Şonda da gadym ynançlara deň gelýär. Görsen täze bir e, ynançlar şöyle e, araşdyryp yzarlap barşyma Ejäň başga bir hikaýasy barmyş öz gadymdan gelen hikaýasy. Ol hikaýasy diýende zat da şu mitoloji diýlende ýa esatir diýlen asyl diňe bir hikaýa däl. Şu wagt bize hikaýa öwrülýär. O wagtda şu adamlar özleri ynanýarlar şoňa. Bütün ýüreklerle ynanýarlar. Şolaryň dininiň ýerine geçýär. Siz zady bilýäňiz meselem yslamda Adam we Hawa barda Adam we Hawa ilk zenana kimdir Hawa ilk Adam kim Adam da aýyt aýdylyp durusynda şol hikaýa meňzeşi yslamdan öň türkleň öz arasynda da barmyş ony Şu taýda emma türklerde nähili? Şu birinji zenanaň ady Ejemiş şol. Birinji zenanaň ady Eje. Adam, erkek adam ady näme? Törüngöý diýýärlermiş. Törüngöý. Töremekden sözünden gelýär. Töremek sözünden gelýär. Bular nirden aldyň diýip indi sorap bilersiňiz-a, bular nirden çykdy eşitmedik zatlarmy diýip sorap bilersiňiz. Birinjiden-ä häzirem şol türk dünýäsinde gadym şu şaman ynanjy bilen ýaşap ýören türkler kän. Meselem, ýakutlar bar, altaýlarda ýaşap ýörenler bar. Şol ynançlar häzirem dowam etýär aramyzda. Şolaryň arasynda gadymdan gelýän, olar musulman bolmandyr, garaz yslamdan daşrak jografyýalar atlary her ýylda bolsa şu öňki ynançlara galypdyrlar. Şol üçin hem bu gün barlaýjylar gadym ynançlary biljek bolanlaryna şolardan soralýar. Bire ol, birem şol Orhun kitabalary diýilýär-de. ýazyly daşlar. Şolarda-da şo ynançlardan hemmesinden hem bolmasa käbir ýerlerde bir söz edilen ýerler bar, ýazylýar. Üçünjisem hem bular köplenç türkleriň öz şol gadymy çeşmeleri galmandyr, ýöne Çindäki gaýnaklarda, çeşmelerde bary ýazylypdyr-da. Şun ýaly zat toplaýarlar, üýşürýärler ýaňky tahkyk edýän adamlar. Barlaýjy alymlar. Türk ynanjyna görä şol eje we törüngeý. Men şony bir gysgaja edil şol yslamda bolşy ýaly bolup geçýär şondada. Şony şu ýerden görkezjek bolaýyn size. Bir gysgaja zadam taýýarladym. Eje törüngeý diýip.

Ondan soň bulara edil şol yslamda bolşy ýaly bir gadagan edilen ýer bar, ýasaklanan ýer. Bir agaç bar. Şol agaçdan dört şahasyndan meýwe ip bolýar, iýmiş ip bolýar. Ýöne beşinjä degmeliler. Bular hem şu dördünji Iýip ýörler ýöne şo ýerde bir edil şeýtanyň rol oýnaýan bir ýerde bar. E, şu ýerde. Muňa da e, türklerde ärlikan diýilýär, ärlikan. Ärlik de ýene ýerlikden gelýär aslynda, ýer. Sebäbi muny soňra Taňry e, ýeriň aşagyna tebid edýär, sürgüne ýererýär. Näme üçin? Ýaňkylary zat etýär, heris etýär. Ýene bir zat, bir ýylan bar. Bu ýylanyň wezipesi, ýagny borjy adam bilen ejäni gorap, şol miweleri, iýmişleri iýdirmeli. Ýöne bir gün bu Ärlik han şol ýylan suratda şolara görnüp, şeýdip iýdirýär. Şondan soňra-da adam, ýaňky eje hem törün adama garyşdyrýan iki meňzeş bolansoň, eje bilen törüngeý şeýle kowulýarlar, ýere kowulýarlar. Ýöne şu arada bir zat aýdaýyn. Ýylan köplenç gadymky ynançlarda, Ýunanda bolsun, Romada bolsun ýa türk ynanjynda bolsun, taňryň mämury hasaplanylýar. Taňryň mämury. Hatda siz eşidendirsiň yslamda meselem jähennemde ýylanlar geljekdi şeýle çakjak ýa bir taňryň bir jezalandyrma mämury ýaly bolup görýär o ýerdede. Şeýdip indi geldik hawa eje bilen törüngeý kowulýarlar ýöne jezada berilýär taňryň tarapyndan. Jezasy näme o taýda ilki ol ýaşaýan ýerinde jennetde zat ýokka. ýaňky oglan dogurma, göwreli bolma ýok. Ejäň jezasy göwreli bolup oglan dogurmak ýer ýüzünde. Gaty kyn bolmaly-da. Ony zenanlar gowulýandyr. Onsoň Törüngeýiň zady näme jezasy. Olam işläp çöregini çykarmaly taýýar zat ýok indi. Hemde şol on çagada dogurtýarlar bulara. Käleri dokuz kä wagtda on ynanja görä. Olaram garyn doýurmaly uly ýük çagalary beslemek. Onsoň dokuz millet hem şondan zat ýa oň başga gürrüňi bar. Men häzir şu wideo beter agyr boljakda. Şol üçin şu gürrüňi bir gysgaça şekilde bereýin diýdim. Hem gowuryn ejäň sözüň nirden gelişi, Türkiýede nähili ulanylýar, gadymky ynançda nähili ulanylýar, törengeý. Şeýle şuny bir siziň hyzmatyňyza aýdaýyn diýdim. Belki peýdaly bolar. Men käwagtda niýetim şeýle bir gadymky zatlardan bir gürrüň bersem diýýän-de. Şeýle suratlarynam görkezip gadyp. Surat diýeni bärki nakgaşlar çekýär da muny. Hany göreýin ýene. Meselem şu ýerde eje bilen törüngeý. Miwe